Omer Dilsoz nivîsî, Di kişika zilhêzan de para kurdan çi ye? Berê ez jî bi herfên gird fikirim. Min serê xwe li ser pêşhatên dinyayê diêşand û wisa bawer dikir. Divê gotineke mirov derbarê jiyanê de hebe. Divê mirov derbarê pêşketinan de gotina xwe texsîr nake, bibêje û bê nan û xwê bipêje. Hindî aşê zemanî di ser umrê min re geriya, herfên hizirên min hûrtir bûn û êdî gotinên min ên bo analîzên siyasî, pêşketinên jiyanê li kêmê ketin. Mij li ber pal, dol û newalên hişê min zelaltir bû. Nizanim qey hindî sal li temenê mirov bar dibin. Harfên ber heşê mirov hûrtir, beyartir û kêmtir dibin. Li pişt wê mija tarî dîmeneke ku berê mirovî bi herfên girên hestên xwe didît, bi herfên girên hişê xwe tesewir dikir û bi angajmanên berteng ên bîr û raya xwe, îdeolojî û baweriya xwe pênase dikir, zîq xwe li nav çavê mirov didin. Meger di pişt perdeyê de reng û rûyekî cudatir hebûye û ew bayê li hestên me radibû, herfên me bi per û bas dixistin, meger bayekî din bûye. Hingavtina bi rûyê reqê rastiyê destpêkê li canê mirovî tal tê û mirov dihêşîne. Rû bi rû tî bê êş e. Mirov dûr nêzik bi vê rastiyê re tê rêqalê hev. Hingî herfên gir ên li ber çavka mirovî mîna berfa ketî ber daviya baranê dihele. Hûr dibe û tenê lîlav û dilopek av li şûnê dimîne. Hezrê mirovî bi wê dilopê şîn dibin, helbet qesta min ji mirov ez bi xwe me, gelo ez dixwazim çi ji we re bibêjim? Erê, me gotibû, gava mij ji newalê kişiya mirov dîmenekî dibîne. Ew dîmena leyzekê bû, kişik. Kişik hem bi berîkên hûr hem jî yên girtê lîstin. Herfên hûr peya kin û ew tenê ji bo rêya herfên gir vekin tên bikaranîn. Peya k ne ji bo danîn û gêrana stratejiya leyîzê ne, ew ji bo bikaranînê ne. Ji em piştî vê ronkinneweyê bêne ser esasê meseleya xwe. Derdê me kurd in, Doz û çarenivîsa miletekî hejmar, gir lê destkeftî hûr, belkî di santraca zilhêzan de peyak, her çend dilê min nagire wisa bawer bikim jî rastî gelekî tale. Berê min bawer dikir ku heke em bi ya zilhêzan bikin li gorî stratejî û berjewendiyên wan cihekî ji siyaseta xwe re çêkin. Hingorê rojê yanî di dawiyê de li ser masey heke ku parekî baş bi bara me jî bikeve. Lê niha gava mij xwe de para em dibînin ku mesele ne îdeolojî, ne alîgirî, ne likubûn û çawabizavtina me ye, Mesele lêz û hesabên lêzkeran in, yanî tu çi li gel wan bî çi li dijî wan be, ew zêde muhîm nîne, te çi bikira jî, di hesabê wan de rola ji bo te danî hê di serê lêzê de ji xwe zelal e. Hez dikin em hinekî din mebesta xwe zelal bikin, ez dibêjim qey hûn dibêjin yanî çi, yanî ne xwe ez bibêjim. Berê sed salan gava li ser erda me sînor bi cetvelan kişandin, fîl û feres leyzandin û hemleyên xwe bo sed salekî kirin. Li Iraq û Sûriyê bi destê behsa ereb, behsa bi egal û kirastirêj du dewletên piçûk danîn. Li Sûrî sedî çil şênî Sunî bûn. Nîrê wan xist bi destê behsa Şîe û girêyeke zehf danî. Îdî sed salekî dê civatek bi vî destarî bihêran dana. Li Iraqê ku sedî çil şiî bûn, vê carî hevser dan destê Be'sa Erebiya Sunnî û girêyeke qewîm li vê derî jî xistin. Heman tişt li Tirkiyeyê bi destê Kemalîzmê, li Îranê bi destê Şahî kirin. Ev destar giran bû. Ji vê re gotin siyaseta îngilîzî û bi zor û derbeyan bi çakûç û balyozan ev civakên han dan ber xwe. Di vê denklemê de kurd tunebûn. Bi çi awayî nebûn. Ne sax ne mirî. Tenê welatî bûn. Heta li Sûrî ew statû jî nedabûnê. Niha tê dîtin ku ev denklem ji nû ve tê raçandin. Lê bi hin guhertinên piçûk, li Tirkiyeyê hevsarê Kevalîzmê xistin ber destî Îslama nerma siyasî û jê akp derket. Li Îranê Xomeynî ew nîr kişand lê şûna wan ava nebû û û hêj nediyare ka dê ber bi werçerxaneke çawa ve bêt kişandin. Li Sûrî û Iraqê behsa erebî kişandin şûna wê, li Iraqê şîe ji sedî çil li Sûrî sûnî selefî ji sedî çil kirin memûrên xwe yên nû. Kurd li vir bi temamî di nav baznê de nînin. Li her du parçeyan jî para sêyem a zeîf Ku hema kiyaneke nanozik ya siyasî bila nemire û hew avîtin ber kurdan. Kurd dîsa di leyîza kişikê a zilhêzan de para piyon û peyakê heldan ser milan. Kurd tenê dê li her çar perçeyan jî di vê denklemê de wekî otorîteke nerma xwecihî bên bicihkirin. Diyar e di lempeya hêzên hegemonîk de, Guhertina sînoran tune ye, tenê nermijandina wan heye. Îja pirs ev e, gelo em kurd çend ji vê rastiya xwe haydar in? Xwezî min şiyaba ji bo me behsa tiştên xweştir bikira û van rojên ku dilê me li ser rojava piçûkê bira dişewite, xwezî me bikaribe behsa herfên girên, xasî kirê gilîdaxê û dilê dayikên kurdan bikirêya. Niha li her çar perçeyan jî berûkek li ber me vedibe, zimanê me serbest dibe. Gelo em dikarin wan hemû xewnên xwe yên azadiyê di wî zimanê de biçinin? Li her biwesta axa xwe bireşînin ta ku rojekî bibe dara azadiyê, bi hêviya rojên xweştir.